Ayo miyingiseri wa Guy Channel, chanele ya n'wina ya xiyimo xa le hansi yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula tichanele hinkwato leti nga kona la ka Gaza. Ku na ku na chanele xin'wanyana xa hala ka Dzumeri hala xi na six years i chanele yi nga na six years mara xi na ti-subscribers tin'wanyana titsongo ngopfu va ri i i i i i Matimba Podcast. Eh a xi a xi hi caci eh no bula guys ni kombela mi mi mi ya eh secha matimba makamu podcast mi n'wi sapota eh ku endliwa ti podcast layani eh na ti comedy so ya fambani mi ya n'wi sapota swinene munhu loyi a nga sungula khale YouTube mara a nga kumangi nseketelo hi ndlela yaleyo so.

Leyiwani i yi request-iwe hi Buti Caswell Mathebula ku suka ba Bangu va kombela risimu kumbe album ya Norman Mathebula. So hi fike hi phika album leyi vitaniwaku ku kasi mi tshamisa sweswi na i album leyi yi nga va kona hi lembe ra 1993 hi nga vona ha ri ntsongo nyana ni sure ku A ni ri ka wona magrade R hi loko album leyiwa yi huma hi lembe ra 1993. Sure ku mi ta khakuleta ku ni wa rini loko ku ri ku loko album leyi yi huma hi 93 a ni ri ka grade R. Ni mi tisela risimu straight leri vuriwaka ku, Vuya u ta khoma bazooka.

Wun'wana wun'wanyana a ri na matlangelo ma yena. Mi ta tsundzuka ku ri hi fike hi tlanga tinghoma ta Elias Baloyi, a va ri na matlangelo ma vona. Hi fika hi tlanga tinghoma ta Doctor Thomas Chauke, na vona a va ri na matlangelo ma vona. Ma swi twa na leswiwani vunanga byi na matlangelo ya vona, ku ri hi ku kahle-kahle a swi kohli mani, a swi kohli ku loyi i mani, leti i tinghoma ta mani, ma yi twa na mabelo ma kona ma ngatara. Ha ta tshe hi mi tisela tin'wanyana ta ti-artist mi ta kota ku swi vona na vona ku ri Na vona vana matlangelo ma vona ma difference. i tinghoma leta hi cina hi tona letiwa khale ka khaleni ni xoku vo tala va n'wina a mi nge se va kona hi leriwa rin'wani ya risimu leri vitaniwa ku pfumela ni ku lovola

risimu ra kahle leri vitaniwaka ku pfumela ni ku lovola hi mi tisela kahle rin'wanyana risimu leri vitaniwaka ku ku lawula hi yena a yes eh, swi kahle guys ku a va eh, mi va mi nge mi lawuliwa hi yena ni swi tivi ku

Maswito na machela ma kona ma kohle mani na the way leswi e e biti yi tsutsumsaka xiswona uh, ma kota ku vhe mi swi twisisa ku hayi lowani i Norman Mathebula guys a swi nga ze swi kotlini ni mi tisela rin'wanyana risimu leri vitaniwaka ku kasi mi tshamisa sweswi leriwani i title track ya eh, eh, album yaleyiwa hi yi tlangaka ya kasi mi tshamisa sweswi a hi yingiseleni vayingiseri

Tinsimu leti vanhu se va nga ha ri ku

Ya, ri nga ku endlisa xidyoho. Hi swona swi endlaka ku mi kuma ku heyi vanhu va sungula ku dlayana hi timhaka ta mali sometimes. Hi swona swi endlaka ku vanhu va sungula ku jikelana va ri va maxaka, va ri vamakwenu. Hi swona swi endlaka ku ri vanhu va famba va va dlayetela vanhu, va endla swilo swi homboloka i timhaka ta mali ntsena. So mali yi nga ku endlisa xidyoho xi kulukumba swinene. That's why va ku money is the root of all evil. Leyiwani track yi vitaniwa ku mali i phandi ya xidyoho.

yes so hala misaveni um tatana ku tele vudyoho kahlekahle swi nga va swi ri swi vangiwa yini na ha ku heta ku swi menxina ku ri vudyoho byo tala byi vangiwa hi timhaka ta mali um vanhu va le ku laveni ka mali va tikuma va tinghenise ka swilo um swo ka swi nga tshamisekangiki mi swi tiva ku ni le ka nkarhi wa sweswi swa ku va tele vanhu lava va nga ndla rikhendlakhendla, vanhu lava va nga ndla swin'wana na swin'wanyana, va nga joyina swilo swo homboloka. A ni lava ku mention-a ti-gay but swi ta ndla ingaku no criticiser but va ku tele vanhu lava nga tinghenisa ka swilo swa wrong hi mhaka kwalaho ka mali. So xilo lexi vangaka ngopfu e vudyoho i mali ntsena.

Eh, hi kona ka guyi channel mi tshame na mina hi khe mi tisela namuntlha um tinsimu ta norman mathivula titlamu ta khale swinene leti a ti nandziha a ti ri na mongo um a ti ri na minyuziki

Kasi mi nga rivali ku leriwani risimu ri huma ka album ya Xibamubam number 12. Loko mi ri lava mi nga mi ya mi ya mi ya ti download-a ku mi hatla mi ti kuma guys. Ni le ku endleni hi matimba ku ni va ni kha ni vula ku leriwa risimu i yini, vito ra rona ene ri huma kwini ku endlela ku ri n'wina vaseketeri loko mi ri lava mi kota ku ya ti download-ela

ra rin'wanyana risimu risimu ro duma swinene leri un'wana n'wanyana ri tivaka hi swa ku um vo tala a mi ri tiva risimu leriwa mara mi nga swi tivi ku ri i risimu ra mani leriwa i risimu ra um norman mathevula vo tala ni vona vanhu va endle ngopfu ti-challenge hi rona ka ti-tiktok um ka ti-whatsapp ni vona vanhu va ri endla mara a va swi tivi ku ri i risimu ra mani i risimu leri ra um norman mathevula leri vitaniwaku khethile khethile i risimu leri ni mi tiselaka rona kwala hi rero guys a swi kohli tempo leyi mnda ma yi twa ku ri i ya norman mathevula leyi a swi zi swi kohla sweswo ku ri na n'wanyana loko wo fika a tirhisa tempo leyi wa swi ta vhe swi tikomba ku ri munhu lowa i landzelela mikondzo ya norman mathevula kumbe Ku le ku encenyeteni kumbe ku cisetela eh, Norman Mathebula eh, i tempo yin'we guys mi ta swi tsundzuka ku sukusela ka tinsimu leti a ni mi tlangela tona ti famba hi tempo ya yi one

Ya ha ku, Hambi wo ndzi zondha wena, mina ni nge ngheni ka wena, ene na wena i nga ha ngheni ka mina. I risimu ra Norman Mathebula, risimu leri vitaniwaka Khetile Khetile. I tinsimu ta kahle swinene guys, tinsimu leti ti nga na meseji swinene, tinsimu leti ti tsakisaka, tinsimu leti ti nandzihaku. Kasi loko mi ti lava mi nga ya mi ya mi ya ti endlela

Eh, khensa swinene ku va hi tshame swin'we na n'wina guys eh, ka nongonoko wa ta khale ta tlhavula hi ri eh, na norman mathivula guys eh, loko ko va ku ri na un'wanyana tikweni ra n'wina loyi a ndlaku poeme eh, loyi a nga artist

4477 0781074477 va ni text ka nambara yaleyo yi na WhatsApp um n'wina mi lavaku ku ku va ka group um create group ya ya Guy channel ka WhatsApp ma ni add ka nambara yaleyo ni mi add ka group

ku spotlight na ku pfuniwa hi ku upload-a ti track ka ti Spotify a a swi a swi ya lavi nchumu leswiyani ma ta hi ta mi pfuna hina hi mi upload-ela tinghoma ta n'wina ka Spotify ku ri un'wana na un'wanyana a ti kuma mi wisa swo sendelana sendelana leswi swi ndlaku ku ri mi mi hetelela mi nga vangi na value so hi ni one n'wina mi nga na ma business mi lava ku ma advertiser hi kona E, nambara yaleyo a hi nga mi nyika yona ya 0781074477. Kahle-kahle a mi fanele mi ta ka group mi ta kota ku kuma swilo swo tala swo hambana-hambana leswaku mi pfuna van'wanyana hambi ku nga ri n'wina. Swa endleka ku ri wena a nga ku voneni laha mara ti va un'wanyana wa hala ka n'wina e a nga ta kuma opportunity laha ya ku a va a tiveka kwala ka channel e hi kona guys ku va pfuna kumbe ku mi pfuna.